Eý jemaatlar! Eý musulmanlar! Eý hajy dädeler! Eý jawan dostlar! Şu din bizden näme isleýär? Hudaýyň ryzaýaty, Allaň isleýän zady ýerde. Ýa sadaja aýtsak, sogap kän zatlar ýerde. Şony düşünmeli we kiçijikleri-de düşündirmeli özüne. We beýlekilere-de düşündirmeli. Tüýs şu Hudaýyň ryzaýaty Islamyýetde ýeride. Ýeridedigini bir hadys şerif okyp bereýin, ow dykgat edeýli. Gör Pygambarymyzyň zähmetlerini Ol sowgat beripdi, ýalandan güýmenjekmi Pygambarymyzda? Tamam herekatlar durşuna ybadat. An Ibn Abbas razyýallahu anh, Ennehu kana mu'tekifan fil Mesjidin Nebewi. Şu ummatyň iň zereňi Hazreti Ibn Abbas razyýallahu anhuma Pygamberimiz gujagyna alyp, gujaklap, Hudaýa şuňa ylym ber diýlen adam. Şol alym adam Pygamberimiziň mesjidinde ygtykaf oturanmyş. Ygtykaf bilýänsiňiz, mesjide girýäň, ertirden tä agşama çenli men çykman oturjak şu mesjitde diýip ybadat edilýär. Hezreti Ibn Abbasda nefil ygtykaf oturanmyş. A mana sen-de ertir girýäň, agşama çenli oturjak mesjitde diýýäň-de. Ygtykaf diýerler şoňa. Nefil ygtykaf oturanmyş. Ygtykafda-da pagat Dehresynja daşaryk çykyp bilýäň, ýöne daşaryk çyksaň, keýfine çyksaň, ýalňyşyp çyksaň, ygtykaf bozulýar. Geň gürrüň, özüniň bir meseleleri bar. Hop, hezreti Ibn Apbas ygtykaf oturanmyş. Oňam bir adam gelip, mesjide girip, Esselamu aleýk diýip, muň ýanynda oturypdyr Hezreti Ibn Apbasyň ýanynda. We aleýkselam, gelewer diýipdir. Oňam näme heýwir howaň ýokdy seň diýipdir Ibn Apbas oňa. Onda men-ä palany mende algysy bar, mende zir pulum önmedi, zir başaramak diýipdir. Şu gürrüň Pygambaryň mesjidinde, şu umra gitýäň, haja gitýäň, Pygambaryň mesjidiniň içinde bolan zat-a. Pygamberjanyň özi-de mübärek gabry şu tagda-da indi. Oham, şu mesjidiň içinde gürrüň eşip durlar. Aý, men-ä bergim-ä, wagty boldy, zor berer ýanak pulum-da ýok diýipdir. Oham hezreti Ibn Abbas aýdypdyr, Efela ukallimuhu fika? Men bareýin tarapa aýdaýyn, birkaý howlukma diýeýin diýipdir. Ha, palany bolsa kesme ötýän adam ahym. Onda aýtsaň gowa boljak diýipdir o-da. Özüň bilýäň, agram düşmejek bolsa, saňa zähmet bolmasa, ezýet bolmasa bara diýipdir. Fenta'ala Ibnu Abbas Sümme haraja minel mesjid. Derrew köwşüni geýip mesjitden çykyp oraberipdir. Om ýanky adam aýdypdyr, Haý haý Ibn Abbas dur diýipdir. Sen ygtykaf etýäň, sen mesjitden çykma läha diýipdir. Bir dähre synja ejazasy bar dagyň çykmana. Sen ygtykafyň ýadyňdan çykardyňmy diýipdir. Ibn Apbas näme diýipdir? Welakinni semi'tu sahibe hazal kabri şerif sallallahu aleýhi we sellem wal ahdu karib fedema'at aýnah. Pygamberden täze dünýeden geçen günlerim eşitdik. Ibn Abbas aýdypdyr, Ýok diýipdir, ygtykaf oturandygym ýadymda ba diýipdir. Ýöne şu mübärek gabryň içindäki Muhammet pygamberden eşitdim diýipdir aleýhissalatu wesselam. Obe Ibn Abbas aglaman ödüripdir. Täze Resulylla janyň dünýeden geçen günleri bolansoň, Men şu Resulylladan eşitdim diýipdir, Men meşa fi hajati ahihi we belaga fiha kana haýran min igtikafi aşra sinin, al-hadis rawahul-Beýhaki. Bir adam, musulman doganyň işi düşdi, şuny begendireýin, şuny hoş edeýin diýip, şu bir musulman doganyň işini ýola salsa, halal ýerden şuň işini bitirse, şu Pygambaryň mesjidinde näçe ýyllarça ygtykafa turmadan-da sogaby kän şoň diýip aýtdy diýipdir. Ygtykafym bozulsa bolsun, senden şu sogaby alýan men diýipdir. Hudaý din näme isleýär, düşüneýliň jemagatlar. Musulman doganyň begendirmek, musulman doganyň hoş etmek beýleler gürrüňleri ha biziň diman, dinimizde, imanymyzda, musulmançylykda, Kuranda, Allaň sözünde, Muhammet pyhambaryň sözünde aleýhissalatu wesselam. Tesbi sanap dur sogap zat ol ykon bir ybadat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ýetjek zat ýok ahim. Emma bir bendäň işini ýola salmak Pygamberiň mesjidinde oturyp näçe ýyldyr tesbi sanamadan-da gowy diýipdir Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam. Ine awwal öz öýüň içinde öz dogan-garyndaşyň, öz agaň-iniň et, ondan soňam beýleki musulman doganlardan çydyp.